Ибраһим ибне Әдһәми исемле бер галим бар иде, элеккеге заманада. Ул бер мәртәбә чыккан иде йөрешкә, базарга, рынокка. Аны бөтен кеше күрә иде, таный иде, белә иде. Шул базардагы халык җыелды да монарга килеп сорады. Я Ибраһим, ул без ди Аллаһ Тәгаләдән дога сорыйбыз ди. Аллаһ Тәгалә безнең догабызны кабул итми ди. Шушы сорауга Ибраһим әйтте, Сезнең ди яшьләрегез ди үлгән ди, ун әйбер белеп. Беренчесе Сез, дир, Аллаһ Тәгаләне белдегез, дир, таныдыгыз, дир, аның турында беләсез. Ләкин аның хакын үтәмисез, дир. Икенчесе, сез, дир, бөтенегез кычкырасыз, әйтәсез, әннә сез Пәйгамбәрне, Мухаммадны яратасыз. Ләкин шул вакытта сез аның сөннәте белән яшәмисез, дир. Сез бит Коръәнне укыгдыгыз, ләкин Коръән буенча сез гамәл кылмыйсыз. Сез, ди, Аллаһ биргән ризыкны ашыйсыз, ди, ләкин аның өчен Аллаһ Тәгаләгә шөкер итмисез. Сез бөтенегез әйтәсез, әннә шайтан, ул безнең дошманыбыз, ләкин сез анарга каршы тормыйсыз, ди. Сез бөтенегез әттегез әннә җәннәт ул хак, ләкин аның өчен сез тырышмыйсыз. Сез бөтенегез әттегез әннә җәһәннәм ул хак, ләкин анардан никтер беркем дә качмый и тырышмый да качырга. Бөтенегез әтәсез, таныйсыз әтәсез әннә үлем ул хак, ягъни бөтен кеше үлә. Ләкин тиле дөньяга ни төркем дә әзерләнми. Тугызынчысы, һәрвакыт һәркайчан сез йокыдан уянасыз дип, сез дип тотынасыз гайбәт сүләгәй, әни кешеләрнең итләрен, тәннәрен чәнәргә дип. Моның гайбәте, тигенең гайбәте, тигенең айыбы. И унынчысы, Ибраһим әтә сез диел һәркемне кичләп түмәсез, әй, туганнарыгыз, күршеләрегез, авылдашларыгыз үләләр, шуның белән сез аларны озатасыз, каберләргә күмәсез, ләкин шунардан сез үзегезгә гыйбрәт алмыйсыз, ди. Вот Ибраһим. Шул ун әйберне безгә санап бирде. Ә әтте шул ун әйбер белән безнең йөрәкләребез үлгән. Беренчесе ул, без Аллаһ Тәгаләне таныдыбыз. Без беләбез әнә Аллаһ Тәгалә безне яратты, юктан бар кылды, ашатуды, ашата, эчертә, киендерә, терелтә, үтерә, бөтенесен аны беләбез.

Пәйгамбәр Мөхәммәд нәрсә сезгә кушты ди, шуны үтәгез, ди. Ә нәрсәдән тыйды, шуларның бөтенесеннән сез тыелырга тиеш, ди. Икенчесе, сез әйтәсез, әнә пәйгамбәр Мөхәммәдне яратасыз, ләкин берегез дә пәйгамбәрнең сөннәте буенча яшәми. Һәр бер сәете биген үзгә замана, биген үзгә вакыт, тагы нәрсә уйлап чыгаралар. Бөтенесе кычкыра, ул ярата дип, ә берсе дә, пәйгамбәрнең торышы, пәйгамбәрнең сөннәте буенча берсе дә яшәми. Әлдә аның өстенә дә төрле-төрле Бидатлар белән чыгарып, әйгәмлебез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм нәрсә әтмәде, нәрсә үтәмәде, нәрсә эшләмәде, бейинге халык шул бәйрәмнәрне ме, әйтик, шушы төрле гыйбадәтләрне ме, шуларны бөтенесе үткәрә, әйгәмбребез алардан бөтенесеннән тыйды.

Ә Аллаһ Тәгалә аны кушмады, ул гыйбадәттән саналмый. Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә тулысынча күрсәтеп бирде, нинди гыйбадәт, нәрсәне, ничек, нинди вакытта, нинди заманада үтәргә. Ә калганы кайсы, ул дингә, шәригатькә керми, Коръәнгә керми, пәйгамбәребезнең сөннәтенә керми. Алар уже гыйбадәт саналмый. Күз даже булсын, Коръән уку, күз даже булсын, намаз укыйсыңмы, ураза тотасыңмы, если пәйгамбәр хабар бирмәде, Аллаһ Тәгалә әтмәде, ул уже гыйбадәт тигел, ул уже бидагать диеп санала. Өченчесе әйткән, сез дип Коръәнне укыдыгыз дип, ләкин аның буенча берегез дә яшәми. Әллә бу, монда әллә кемнәр утырганнар, ә бездә әллә күпме кишер кайчылар тотып та караганнары юк. Әллә әйтсәк, хәтәп урысчамы, татарча укы, миңа әллә иртә, диер. Вот күпме бездә сәбәп табыла, только вот дин буенча яшәмәскә генә, только вот чтобы как будто нидә уттан кебек куркалар шул диннән.

Ә бит Бакара сүрәсендә язылган, 41 аятендә Аллаһ Тәгалә бит әйтте. Шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә, сигез төрле кешегә садака бирергә кирәк, мескенгә, факирларга, миләргә. Ә безнең күпме кешеләр тузанып сузылганнар, ә хәтта аның хакы юктыр, садака алырга. Аның зарплатасы да бар, пенсиясе дә бар, тагы нәрсәсе бар, анарга җитә. Җигерме мандала, җигерме биш мең яшәргә. Шуңа күрә без әле күп укучылар Коръәнне, ләкин анда ничек язылган күбебез үтәми. Шулай әйтелгән, сез бит һәр көнне ди, яшисез, торасыз ди, киенәсез ди, Аллаһ Тәгаләнең биргән нигъмәтләре белән ди. Ә берегез дә ди, Аллаһ Тәгаләгә шул биргән нигъмәтләре өчен шөкер кылмыйсыз ди. Бездә һәр көнне нигъмәт. Даже бу ни, һәрбер мизгел саен без сулыйбыз кислород. Су гына беркем булмаса, уже күпме нужа чигә башлыйбыз. Әгәр дә елы гына булмаса, уже белмибез кая барырга. Ә шул нигъмәтләр белән без һәр көнне кулланабыз, ләкин аның өчен бөтенесе өчен без Алла субханаһу ва тәгаләгә шөкер кылырга тиеш. Иң олы шөкерләр ул нәрсә безнең? Нәрсәне Аллаһ Тәгалә безгә кушты үтәргә? Биш вакыт намаз, ураза, зәкят, садака, шулар иң беренчеләр кайсы без үтәргә тиеш. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, "Фәзкуруни әзкуркум ашкурули ва ла такфурун". Мине дә искә төшерегез, дир. Әгәр дә мине искә төшерсәгез, мин дә сезне онытмам, дир. Һәм дә миңа шөкер кылыгыз, дир. Миңа шөкер, китмичә калмагыз, ди. Тажамада әйтелгән ул шул тәкфурун, көферлү, аның да бер мәгънәсе ул Аллаһ Тәгаләгә шөкер кылмау, аның мәгънәсе була, вот шулай әйтелгән. Аллаһ Тәгалә әйтә, Лә ин шәәкәртүм лә әзидәннәкүм. Әгәр дә сез миңа шөкер кылсагыз, ди, мин сезгә арттырып бирәм, ди. Ә әгәр дә сез миңа көферлек китерсәгез, миңа шөкер кылмасагыз, ди, дөреслектә минем газабым бик тә сезгә каты булыр, ди.